Regai nditore mukana uno kumukwazisai muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Ndinoremekedza nguva ino masuprintendentsi emaseketsi ose, vafundisi vari mumaseketsi nemaspouses edu. Nditorewo mukana uno kuremekedza timu yeEvangelism vakaronga program ino. Dubbed Harare East for Jesus Harare East for Jesus revival is you are going to meet online this week tichingotenda nokuda kwenyasha dzaMwari zviri kuita kuti tisangane muonline inhau yechirwere chiriko ichi Asi ndinovimba kuna Mwari mukuru, mukuru pamusoro pechirwere. It is my fervent prayer that this year we are going to have our Easter tichirumbidza nokunamata Mwari tichisangana setsika yedu. Asi mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, ndiri kuda kuti tiverenge shoko raMwari.

Nokuda kwomwanakomana wake. Ipapo Mwari akati kuna Abrahamu, Ngazvirege hazvo kuva zvakaipa kwauri, nokuti nokuda kwomwanakomana nokwomubatiri wako, uteerere Sara pazvinhu zvose zvaanotaura kwauri, nokuti rudzi rwako ruchatumidzwa nezita raIsaka. naiye mwanakomana womubatiri ndichamuita rudzi rukuruwozve, nokuti mwanakomana wako. Abrahamu akamuka mangwanani akatora chingwa neguchu remvura, akapa Haga akazviisa pamafudzi ake. nomwanakomana nomwanawo akamuendesa iye akaenda akandodzungaira ari murenje reBhieshibha. Mvura neguchu yeguchu yakati yapera, akakanda mwana pasi munyasi merimwe gwenzi. Iye akandogara pasi pakatarisana naye nhambwe inenge ingasvika museve kana wapotserwa, nokuti akati nechemwoyo make, Ndirege hangu kuona mwana wangu achifa. Akagara pakatarisana naye akachema kwazvo. Mwari akanzwa inzwi romwana. Mwari akanzwa inzwi romukomana. Mutumwa waMwari akadainzira kuna Haga akati kwaari ari kudenga, Zvaita seiko Haga? Usatya. Nokuti Mwari wanzwa inzwi roMwanakomana apo paari, Simuka usimudze mukomana, umubate ruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake, akaona tsime remvura, akatendera, akaenda, akazadza guchu nemvura, akanwisawo mwana. Mwari. Akava nomwanakomana, akakura akagara murenje, akava munhu anopfuura nouta, akagara murenje reParani. Mai vake vakamutorera mukadzi munyika yeIjipita. Inzwi raMwari tirigamuchire nokutenda. Amen. Vana vaMwari, nhasi musi wa 7 March, ndinoda kusimudza dingindira randichafamba naro. pakushumirwa kweshoko rino dingindira rinoti the God of Ishmael, the God of Ishmael, Mwari waIshmaeri, Mwari waIshmaeri. Pandaverenga nyaya iyi ndada kuedza kunzwisisa kwazvo yatingati theology of Ishmael and the mind of God towards Ishmael nokuti isu savanhu takajaira the God of Abraham mwari waAbraham mwari waIsaka mwari waJakobho but nhasi tombotaurawo pamusoro pamwari waIshmael Dzoo ari kubva pamba pa Abraham asi Mwari had something in store for Ishmael. Pane dzimwe nguva mukati mehupenyu yawakabviswa muma systems avanhu, pazvinhu zvavanhu mwana waMwari but rangarira kuti paunobviswa muma systems avanhu God has a purpose for you and for your life like God had a purpose for Ishmael nehupenyu hwake. Ishmael akatova a reject paakabviswa pamba pa Abraham. Wakadzingwa pamba asi Mwari vaine purpose naye. Ishnael pamba akabiswa but purpose ya Mwari haina kubviswa pana Ishmael. Pane dzimwe nguva mwana wa Mwari dzekuti pauri kubiswa pane pauri kubiswa not because mwari havakudi but because mwari vari kuda kuita chimwe chinhu newe uri outside such an environment pana genesis chapter 12 tinoona abrahamu achitaura namwari anonzi ibva muhama dzako uende kunde nzvimbo yandichakutaurira i know ndimwari who is so powerful and he can bless abrahamu ari kwaari ikoko but on this note pana genesis chapter 12 ari kumuda kumuropafadza abrahamu ari kune imwe nzvimbo god is omining present but ari kuda kuoperata newe uri somewhere ishmael usachema hako pauri kudzingwa pamba paabrahamu nokuti god has a special purpose and a special mission for you so ismael akadzingwa pamwe chete namai vake vakaenda mugwenga oro mudhezeti rinonzi bhiyeshiba vari imomo mai vake vakati handigone kuona mwana wangu achifa vakamuviga pane rimwe gwenzi mwana akatanga kuchema mai vakatanga kuchema nokuti nyota yakanga yavabata bhotoro nechingwa bhotoro remvura nechingwa chavakanga vapiwa naabrahamu chakanga chapera but at that particular moment an angel appeared on them and said haga chirega kuchema Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Haa ngachirega kuchema. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Rega ndimboparidza ipapa chete panguva pfupi iri kuteera. Mwari vanzwa kuchema kwemwana ndokuburuka as an angel vakataura naHaga. Haga naIshmael vari kuchema asi Mwari vataura nemunhu ari kuchema asi yet vasina kumunzwa kuchema kwake yes vana vese aga naishmaeri vari kuchema but denga rati tanzwa kuchema kwaishmaeri yes haga naishmaeri muri kuchema but denga riri kuti ndanzwa kuchema kwaishmaeri vari kuchema vari two but mwari vanzwa kuchema kwaishmaeri ibva waziva mwana wamwari kuti kuchema kuchema kuchema but hakumeke a voice rinonzwika in the ears of the lord hakumeke voice rinonzwika kudenga vese vaichema but denga ranzwa kuchema kwaishmaeri nyaya haisi mukuchema asi itype yechiri kuchema nyaya haisi mukuchema but itype yechiri kuchema ndakutochallenja mumwe mwana wamwari kuti ivawo type yekuti ukachema unonzwika pamberi pamwari haleluya iva type yekuti ukachema unonzwika pamberi pamwari nokuti nyaya haisi mukuchema but time yecha, type yechachema chacho sei denga rakanzwa kuchema kwaishmaeri ndangofunga kuti denga rakanzwa kuchema kwaishmaeri nokuda kwezvinhu zviviri chokutanga nokuti mwari vane peposi naishmaeri saka vari kunzwa kuchema kwake chechipiri ishmaeri is a blood of Abraham. Saka Mwari nokuda kwaAbrahamu vanonzwa kuchema kwevana vaAbrahamu. Vana vaMwari, Ishmael is not an Ishmaelite but Ishmael mwana waAbrahamu. Ishmael he is not an Ishmaelite but ndiye akabereka rudzi runonzi maIshmaelites. Saka Ishmael haasi muIshmaelite but mwana waAbrahamu. He is part and parcel of Abraham's bloodline. Mwana waAbraham haasi werudzi rwaIshmael but anobereka rudzi rwaIshmael. Ishmael was just a mere name but zva zvaanobereka ndizvo zvinozonzi maishmael to ishmael it was just a name but iye ndobva azobereka rudzi runonzi maishmaelites when god is dealing with ishmael He is not dealing with the Ishmaelites, but God is dealing with the son of Abraham. Saka ndiri kungodawo mwana waMwari wekuti kana waakuchema imbozvibvunza kuti uri type ipi iri kuchema. Hausi haga here asinganzwiki naMwari? Ini ndoda kuchema kamuchemero kaIshmaeri ndiine ropa rinoenda richitevera zvaAbrahamu parutendo. Mwari vati neshoo mushoko. Because of Ishmael, of Ishmael your son, I will make him into a nation. Yet this boy was sent away namai vake into the desert of Beersheba. Asi Mwari vari kuti ndine plan newe. I don't know kwawakarejectwa mwana waMwari. ukaenda but one thing i know for sure is that god has a purpose even in that desert of beershiba mwari vane chekuita he want to make you a nation so vaviri ava vaichema but god says ndanzwa kuchema kwaishmaeri mwana but angel yakaenda ikandoadresa mudzimai anonzi haga mai vaishmaeri anzwika kuchema kwake ndiishmaeri but angel yakuburuka haisi kuenda kunotaura naishmael yakunotaura nahaga chaiita kuti denga ritaure naye inyaya yaishmaeri asiri kutaurwa naye kune vanhu vari palevel yokuchema but vasati vapa level yekushandika navo uye yekutaurika navo namwari saka tinoenda kuna haga tonotaura nahaga kuti minamato nokuchema kwako kwanzwika tine zvatinochemera kuna mwari kuchema ndiwo akachema chokwadi asi mwari vave kutaura neasina kunzwika chero aichema hake nedenga haleluya god is now speaking and using haga that is why uchiona kuti panoita kabitterness makereke mune vanhu vakachema vakati mwari tokupiro revival mwari tokupiro vatungamiriri mwari vakanzwa kuchema kwavo ndobva vaadresa nyaya dzako through haga but iwe hauzvitambire revival iriko izvozvi yatiri kutoita muharare east district ishmael wakachema asi mwari vakuadresa haga mwari ndobva vavhura meso ahaga haga akaona tsime amen amen amen amen amen hehe akaona tsime akaona tsime haasiri yaakachema but mwari vakavhura meso ahaga mwari havana kuchera tsime but mwari akavhura meso ahaga that is, a, that is The prophetic eyes of Hagar were opened. Meso echiprofita akavhurwa. Meso omweya akapiwa kuna Hagar. Hagar akaona tsime. Yet ari kuchema ndiIshmael. This means, thus it means, Ishmael kana wachema imbomirira kuti Mwari vachaita sei naHagar. Hagai wenzwawo kuti kana Mwari vachiita adresi iwewe havana kunge vanzwa iwewe asi mwari vanzwa ishmaeri saka mukati memakereke tina naishmaeri vari kuchema vonzwikwa but tina nahaga vanonzwikwa namwari vachiuya vachiadreswa namwari saka pari kuda kukomplimenta ipapo kuti haga kana wanzwikwa hazvireve kuti minamato nekuchema kwako kwanzwikwa ndiishmaeri anzwika inzwa mwana wamwari Pane nguva yekuti Mwari vakataura neni. Pane nguva ino yekuti Mwari vataura neni. Not because pane chimwe chinhu chandaita. But it is because of you. You have been praying to God. Kuti ndiri mugwenga rinonzi Beersheba. you have been praying and god has opened this platform through this revival nokuda kwekunamata nokuchema kwako kuparidzwa kuchaitwa shoko pano the gift of revelation kuti ndigone kutaura mulife mako kureva kuti haisi nyaya yekuti i have been so prayerful to address you mukati memadeukazuva ano asi kuti denga ranzwa iwewe harina kunzwa inini nhasi kuti ndiparidze nyaya iyoyi yandiri kuparidza yokuti denga ratonzwa iwewe uchidzungaira uri murenje rebhieshiba mwari vanzwa the rejected ishmael god of ishmael has heard the prayers of the rejected I will also make you a nation even though you are rejected. Handizivi hama yangu, you are a rejected someone. You are in Beersheba. Mwari vanzwa munamato wako. Mwari vanzwa kuchema kwako. Mwari vane chinangwa newe. He wants to make you a nation. Wachema wanzwikwa, yes Mwari. Vanditumawo kuti ndiadrese zvinhu mulife yako. Kuti chokwadi, I will make you a nation. Amen, amen. We have a challenge nowadays.

naAbrahamu nechingwa. Zvese pazvakapera Mwari ndokuvhura meso aHaga. Haga ndokuona tsime. Notice here one thing mwana waMwari. Abrahamu unopa munhu bhotoro of water but Mwari unopa munhu tsime muBeersheba. Zvareva kuti panoperera zvawakapiwa navanhu Zvaunoita trust Mwari ndipo pavanotangira nezvinhu zvikuru zvausingagone kupedza. Munhu anopa bhotoro asi Mwari vanopa tsime nekuti yemubhotoro unopedza but yemutsime haupedze. Hamheno hama yangu pane zvawakapiwa navanhu zvaakupera and you are troubled uchiti dai mwari vamutsa vamwe vanhu vagokubatsira but ndauya nenyaya iyi mwana wamwari kuti god May God become your helper kuti vanhu vanokupa bhotoro mabhotoro emvura kana mwari kana mabhotoro emvura apera mwari vanokupa tsime vagokupa tsime remvura mubhieshebha mauri mwari dai vakupawo ebhotoro dai vakupawo tsime not ebhotoro nokuti munhu anopa bhotoro abrahama akapa haga nasara bhotoro remvura chakapera imvura kwete bhotoro Chakapera imvura kwete bhotoro. Mwari vakaita open tsime havana kupa haga bhotoro which means you can still use the same bhotoro rakapera rawakapiwa naAbrahamu. Vafundisi vedu vari mukati memaseketi. they have a covering vazhinji vanofunga kuti we can just do it alone namwari wedu and no man of god or woman of god is needed in between us but inzwaka mwari vanogona kuzurura tsime asi unodawo bhotoro rekucheresa mvura mutsime rawazururirwa namwari inzwa abrahamu unopa bhotoro remvura but mwari vanopa tsime kuti uchere mvura mutsime unoshandisa bhotoro raAbrahamu. The grace upon vazodziwa vari mumaseketsi medu rinoita kuti riite unlock a certain dimension, unlock a certain level. You are gifted, yes mwana waMwari. You can preach, yes mwana waMwari. You can pray, yes mwana waMwari. But you need a bottle of Abraham so that unogona kuchera mvura mutsime, mutsime rawazururirwa meso kuti uone naMwari. Vafundisi vedu, vafundisi vedu are the Abrahams in our lives, mumaseketsi medu. There is a level in Abraham, vafundisi vedu, covering our lives They can offer a bottle nekuti Mwari vakavhura tsime vakavhura tsime havana kupa haga botoro Mwari vakavhura tsime havana kupa haga botoro pane knowledge anointing that you can tap from vafundisi vauinavo vaugere navo and use that as a bottle kuchera mvura mutsime rawazururirwa namwari Nhasi taita ma lone ranger people who believe God will open wells but the same God who open wells want you to use the bottle of Abraham to fetch the water from the well. Tsime harisi ra Haga chete but both Haga na Ishmael ende Ishmael mwana mudiki zvekuti Haga unofanira kupota uchichera mvura mutsime uchipa Ishmael ende iwe ha Ishmael haufanire kubooster kuti tsime iri rakavhurwa nekuti Mwari vakanzwa inini yes Mwari vakanzwa iwewe but Mwari vakazovhura meso ahaga ahaga wavasiri kunzwa muna 1 Samuel chapter number 3 tinosangana neimwe nyaya inogoda kufanana nenyaya iyi Unoona kuti Samueri paari kudanwa naMwari pana 1 Samueri chapter 3 anonzwa inzwi richimudana. Anoenda kuna Bishop Eli, Bishop vepachechi yepaShilo achiti ndimi here muri kundidana? Ndimi here muri kundidana? kureva kuti eli ndiye akazoudza samueri kuti ndimwari ari kukudana asiri kudanwa ndiye akaudza and akaziva because of experience kuti mukomana anonzi samueri ari kudanwa namwari Eli by experience as a father as a priest semufundisi ari kukavha pachechi yepashilo anoziva kuti mupfana uyu ari kudanwa namwari but iye haazivi mwari zvareva kuti kune vanhu vari kudanwa namwari mukati mekereke yekwedu vasiri kuzivana namwari panoda munhu wamwari ari musekete yekwako he can tell you kuti uri kudanwa namwari izvi zvaazvamwari apa uri kudanwa namwari you need a bottle in your life even mwari pana 1 samuel chapter number 17 wakapa david kukunda goliazi rekeni nesling hazvina kubva kudenga zvakabva kuna vanhu haleluya zvakabva pasi zvakagadzirwa nemunhu even mwari vakaita kuti moses ave mutungamiriri we The leader of Exodus, Moses akaberekwa. Chakamupa survival igrace yaamai vake yekuruka tswanda vomuisa mutswanda mubasket oiswa mumvura. Tswanda yaMoses, the sling of David and botoro yaAbraham zvevanhu zvinodiwa newe kuti nyasha dzaMwari dzigozururwa kwauri. There are times yatinoti kunamata it's your connection with God this and that. Hapana chakaipa ipapo. Asi wobva watoti handina basa navanhu no matter kuti Mwari vavhura tsime you still need the bottle of Abraham. No matter kuti wavhurirwa tsime you still need the bottle of Abraham. As we are dubbing this revival Harare East for Jesus we need to understand and appreciate that we do have vana Abraham vari mukati mehupenyu hwedu. Mamento ari mukati mehupenyu hwedu. Do not despise the men and women of God in your area. 1 Samuel chapter number 17 Dhavhidhi ave kunorwa, anosangana naSauro. Sauro anomubvunza kuti, Nhai, uri mwana wani? Dhavhidhi anoti, Ndiri mwana waJese. Ndobva Dhavhidhi aenda. Paanonouraya Sauro, Goriyathi, anodzoka akabata musoro waGoriyathi. Sauro anomubvunzazve kuti, Nhaiwe uri mwana wani? But ka wambomubvunza achaenda. Paakudzoka waakumubvunza izvo Sauro ane revelation yekuziva kuti maitiro evana vaJese ndinovaziva ndagara navo for 39 days havaiti kamuitiro aka kana uyu akuitira kamuitiro aka yes baba vake vanogona kuita Jese but there is a prophetic father Kune mumwe ari kuseri uku anonzi Samueri aiita zvinoshamisa kuti uyu munhu azokunda. Kamuitiro kaDhavhidhi hakasisiriko kaJese. Saka ini ndiri kungoti mwana waMwari, you need a prophetic father in your life. Ende variko vafundisi mukati memaseketi edu. Tinzwe shoko ravanotaura. Nhamo yataita ndeyevanhu vakarasa bhotoro raAbrahamu. Chero meso akavhurwa kuti uone tsime, haugonewo kumwa mvura nekuti panoda bhotoro raAbrahamu. Ishmael is a reject. Sara ndiye akatendera kuti Abrahamu atore Haga. Sara was promised Isaac. but muna abrahamu naishmaeri so pane zvinofanira kuti zvibude hence sara anopiwa revelation kuti chipa haga kuna, kuna abrahamu kuti zvisina basa zvibude mukati medumbu raabrahamu haleluya zvisina basa zvibude mukati mebunumbu raabrahamu so, so mukati meupenyu Eh, ndinorangarira pana 1 samuel chapter number 1 nesamuel chapter number 2 hana akaitirwa favor namwari ndiye akabereka samuel the prophet hana aiva pabarika ende aidiwa namwari sei mwari vakarega penina achibereka hana asingabereke nokuti mwari kana vaine peposi nemunhu havamutendere kutaura nhumbu dzisina basa uye dzisina mazita ndiri kutoprofita mukati memauro ano kuti usatendere kutakura nhumbu dzisina basa Takura zvine musoro, takura zvine musoro. Ukatarisa vana vapenina handina kana zita kana one randooziva nekuti havasi paplan yaMwari. Purpose yaMwari saka havasi paplan and purpose yaMwari. Saka Eukana Mari mune zvimwe zvinhu zvakawanda zvisina basa, zvisina mazita. Kana warangarirwa naMwari Panouyiswa type inenge penina mukati mehupenyu hwako inotora zvinhu zvinoita kunge zvako iyo ichitora junk. Kana yave kunguva yokubereka Samuel your chance will come. Usabereke, usatakure mimba dzisina mazita. Usatakure junk mwana waMwari when Samuel is about to be born. your chance will come. You are like an Ishmael in Beersheba. God has promised to make you a nation. No matter the Beersheba experience, God will open a well in that wilderness. Mwari vachazurura tsime mugwenga rauri. Haga achichema in the wilderness. Bhaibheri rati Mwari vakavhura meso ake. Akaona tsime meaning kuti pose patinochema pane tsime riripo. Pese patinochema pane tsime riripo. Haana kuchema, Mwari vakamunzwa vakati imbofamba uende zvenhambo zvakati unoona tsime. Zvanzi paaichema Mwari vakavhura meso ake meaning unogona kuchema pazviri. unochema uri pazviri because you lack the right revelation the spiritual eyes to see what is around you in the bible tina simon the leper jesu akapinda mupa masimon the leper and uh, he remained simon the leper why because simon the leper you are in the right environment but hauna the right connection kune zvizhinji zvaiitwa najesu like pabethsaida pakaponeswa one murume chete watinonzwa kuna johani but paine vanhu vakanga vakawanda vakasara nekuti havana kuita respond when jesus came spiritual eyes of these people were closed hama yangu kana meso yemweya yavhurika munhu anogona kuche asi akavharika munhu anogona kuchemera zviripo zvinhu zviripo ndiri kunamata kuti meso ako avhurwe nokuti tikaenda kuna 2 kings chapter, 5, chapter number 6 pavhesi ya15 zvichienda mberi elisha nemuranda wake muranda anoti kuna elisha munhu wamwari taparara hondo iri kuuya takomberedzwa ende taparara inzwa munamato waelisha pavhesi ya17 anonamata Anonamata kuna Mwari achiti Mwari svinudzai jaya rione but jaya ratomboti ndavona hondo ndiro riri kunamatirwa kuti rione meaning kuti when you are not alert spiritually unoona zvinhu zvinonetsa pane kuona zvinhu zvinokubatsira hauone mamwe maproblems because wakavhurwa meso omweya kana wavhurwa meso emweya hauone mamwe maproblems stay in the word right environment inini mwana wamwari Ndakafoira pachikoro chakapaswa navanhu vazhinji zvichireva kuti manotes ataipiwa akanga ari correct but aisvikira paposition isiriyo inini ende ndikatofoira. Mwari havana kuchera tsime, tsime riripo. May God open your eyes so that you see the world around you in that Beersheba. Mwari vhurai meso evana venyu vagaonawo, vhurai meso evana venyu vaone matsime ari pavari. pavari pane matsime mwari ngaavhurwe nezita rajesu mwari vati i will make him in a nation mwari vane purpose naishmael abrahamu anobereka isaac isaac obereka jacob jacob obereka joseph then joseph paanotengeswa nemadzikoma ake anokandwa mutsime zvireva kuti nyaya yetsime iri kundokokonektwa kuti ishmael uri kuiswa mutsime kuti utange kutokonektwa kuti uchazobatsirawo rimwe rudzi uchabatsira imwe generation paichapinda munzara vanhu vanomuona and vanomutenga joseph are the ishmaelites who send him to egypt genesis chapter 37 kubvira pasi vhesi ya 28 meaning the ishmaelites were connected to the destiny yajoseph through ishmael Kuimprove hakusi kupanduka. Pane zvinhu zvinoda kuitwa but zvinoitwa chete kana wave mugwenga kwete uri pamba paabrahamu ndirongonamata kuti pane mumwe munhu azorora ari pamba paabrahamu dai wabudawo pamba paabrahamu imbobiswa pamba paabrahamu god is so faithful there is favor locating you in beersheba in that desert i speak grace there is god in heaven who can open a well for you Tsime rako unotoriwana chete kana wabva pamba paAbrahamu. Abrahamu akakupa bhotoro, buda pamba paAbrahamu kuti upinde nokufamba mudestiny yako. Pazvinooma, hama yangu, you are closer to the best. The best zvakavigwa in the west kumba kunoita kunoitwa zvishoma but mudesert munoitwa zvizhinji kumba ndekwemabhotoro but mudesert ndekwematsime if you are in the west prepare for the best god is about to open a well for you in beershiba haga aivepo pane tsime but asingarione but when she obeyed the word she saw the well abraham muna genesis chapter 22 anoti ateerera shoko ramwari anopfuura eh, ari pagomo remoriya anopfuura nepagwana asingarione but after obedience mutumwa wamwari anoti abrahamu cheuka uone gwayana ndipo paakaona gwayana kucheuka ndipo Zvinongoreva kuti uri kucheuka wambopfuura napo. Ende paakacheuka ndipo paakaona gwayana. Erewo muhagawo paanocheuka mushure mekunge meso ake avhurwa ndo paanoona tsibe. I pray kuti mwana waMwari imbopinda mu obedience yeshoko raMwari. Whenever you are in obedience you will see what Christ has in store for you and you will see things prophetically. Sometimes you are crying in the right environment but we lack spiritual eyes kuchechi kwauri ikoko is the right place but kungoti wakarasa bhotoro rako tsvaga bhotoro rako mwana wamwari ukachinja machechi usina usina mari haudhakwi nokuti kudhakwa haudhakwe nokuona unodhakwa nokumwa ini ndiri kuti imwa shoko ramwari ungachinje machechi ugoenda uku ugoenda uku ugoenda uku but you are in the right environment pachitungwiza pauri you're in the right environment pamurehwa pauri you're in the right environment pamumhuri pauri you're in the right environment paborodheo pauri you're in the right environment pamba paabrahamu naaga haga aitoda kugara ipapo zvokuti dai akapiwa opportunity aitogona kuita prayer achitoti mwari chinjai mwoyo waabrahamu so that i may stay but imba wabva pamba paabrahamu kune vanhu vanonzwa mwari vanotokudzinga in that environment ukateerera murume anonzi moses munoenda nepared sea but vana joseph vana jacob pavanoenda kukenani pavanobva kukenani vachienda kuijipita hatina kumbonzwa kuti vakapfuura nepared sea asi kana maakudzokera munopfuura nepared sea zvichireva kuti kune dzimwe nzira you need to have mweya wamwari most of the times vanhu vanonzwa mweya wamwari vanonzwa mwari vanotaura zviri opposite even abrahamu paanonzwa meseji kubva kuna sara mukadzi wake abrahamu anotoramba kusvika mwari vati zvataura mukadzi wako ndizvo munhu ndaaende saka ende ringoti pane mumwe munhu anofanira kuenda mukati meupenyu hwako pamwe ndiwo unofanira kutombobva pana abrahamu mwari was in it kudzingwa kwaabrahamu kwaahaga hakusi kuvengwa but god had a plan ndichipedza vana vamwari mukupedza nokupeta in this crisis vanhu ngavapiwe uye vapupure kunaka kwamwari in these difficult moments in these difficult economic times vanhu ngavapupure kunaka kwamwari i declare and i decree for spiritual eyes to be opened in that beeshiba experience kuti uone tsime rako mwari ngavaku ngavakutarise neziso romweya you are a slave girl yes uri haga but A slave girl is going to produce a nation. May God increase and favor. May favor be upon you. May God's increase be upon you. And may his favor be upon you in that wilderness of Beersheba. Mu wilderness ye Beersheba. Musatendere vana venyu kufira murenje. Mwari ngavasvinudze meso enyu nezita raJesu. Wakadzingwa yes masystems evanhu but God has a plan for you. Wakadzingwa mumasystems evanhu ibva pamba paAbrahama kuti ufambe mudestiny yako Ishmael. The God of Abraham is the God of the rejected. Variko vakarejectwa but Mwari vanovada. Dai Mwari vakatiitira nyasha. The God of Ishmael. The God of Ishmael is the God of the rejected. May God bless us. Mwari ngavatitungamirire. The God of Ishmael Vekuti chero tichifamba mugwenga reBheeshebha, Mwari vanotinzwa. Dai Mwari vakatitungamirira, vakatikomborera, vakatirwira, vakamira nesu. Inzwi ravo risvike kunesu zvine simba, tirimo muwilderness yeBheeshibha, asi Mwari vagotinzwa. When we are rejected, Mwari vatinzwe. Vavhure meso edu tione matsime ari patiri. Mwari ngavatiropafadze. varopafadze revival yino kuti matsime edu aonekwe the God of Ishmael the God of the rejected vanonzwa kuchema kwa Ishmael muzita rababa remwanakomana neremweya mutsvene amen amen